Ir-rieda t'Alla hija ċara, huwa jixtieq li kulħadd jiġi salvat. Dan jidher f'diversi passaġġi tal-Bibbja, bħalma nsibu fl-Ewwel Timotju tnejn erbgħa, fejn tgħid, Alla jrid li l-bnedmin kollha jiġu salvati u jilħqu l-għarfien sħiħ tal-verità. Madankollu, x'inhu li jżomm din ir-rieda divina milli ssir realtà f'ħajjet kulħadd? Għaliex, anke bil-volontà t'Alla, xi nies għadhom miexi lejn il-kundanna? It-tweġiba ħafna drabi tinsab fl-għażliet individwali. Alla tana l-ħelsien tal-għażla, u hu permezz tad-deċiżjonijiet tagħna li niddefinixxu d-destin spiritwali tagħna. Hu possibbli li matul ħajjitna, injorajna t-twissijiet t'Alla. Jista' jkun li aħna tant mgħaddsa fir-rutini u l-okkażjonijiet tad-distrazzjoni tagħna li nħallew fil-ġenb il-leħen tal-Ħallieq. U x'ngħidu dwar is-soċjetà tagħna llum? F'dinja mimlija distrazzjonijiet, valuri mħawda, u mogħdijiet alternattivi, ħafna nies jitbiegħdu mingħajr ma jindunaw. L-appostlu Pawlu kien ilu jwissi dwar il-periklu tal-konformità mad-dinja f'Rumani tnax-il tnejn, Tħallux id-dinja tiżżewweġ lilkom, imma ibblu ruħkom bir-rinnovazzjoni tal-moħħ tagħkom. Sal-lum, aħna kontinwament sfidati biex inżommu l-fidi f'nofs soċjetà li, għal ħafna drabi, tiċħad il-prinċipji Nsara. Mela, x'jifdal għalina? Irridu nirriflettu fuq ħajjitna. Aħna verament qed nimxu l-mogħdija li Alla tfassal għalina? Jew b'mod sottili, qegħdin nitbiegħdu mis-salvazzjoni mingħajr ma nindunaw? Jiswa tabilħaqq li naħsbu, Jekk Alla tant jixtieq li jsalvana, għaliex xi wħud minna għadna nirreżistu? X'hemm fil-qalb tagħna li għandu bżonn jiġi kkorreġut biex ninallinjaw ruħna mar-rieda divina? Il-bażi tal-fidi Nisranija hija ferm mibnija fuq il-persuna ta' Ġes Kristu u l-avvenimenti li ġraw waqt il-passaġġ tiegħu fuq din l-art, it-twelid verġinali, il-mewt sagrifikali, id-difna, u b'mod speċjali l-qawmien ta' Kristu, huma veritajiet essenzjali li jiddefinixxu s-salvazzjoni. Kif jgħid l-appostlu Pawlu f'Rumani 10, 9, Jekk tistqarr bil-fomm tiegħek li Ġesù huwa Mulej u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti tiġi salvat. Imma x'jiġri b'dawk li jiddubitaw dawn il-veritajiet? Hu possibbli li naslu għas-salvazzjoni mingħajr ma nemmnu fis-sagrifiċċju ta' Kristu? It-tweġiba, skont l-Iskrittura, hija ċara, le. Il-fidi f'Ġes bħala l-Iben t'Alla u Salvatur hija fundamentali. Ġes stess qal f'Ġwanni erbatax-il sitta, Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jiġi għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Illum il-ġurnata, ħafna għandhom diffukulta li jaċċettaw din il-verità. F'dinja dejjem aktar razzjonali u xettika, il-qawmien ta' Kristu jidher, għal xi wħud, bħala ħrafa 'l bogħod, xi ħaġa diffiċli biex wieħed jemmen. Madankollu, dan huwa l-punt ċentrali tal-fidi Nisranija. Mingħajr il-qawmien, il-Kristjaneżmu jitlef it-tifsira tiegħu. Kif qal Pawlu fl-Ewwel Ittra lill-Korintin ħmistax-il erbatax-il, Jekk Kristu ma qamx, il-predikazzjoni tagħna hi fiergħa, u l-fidi tagħkom ukoll hi fiergħa. Huwa importanti li nagħmlu din ir-riflessjoni, X'inhu li jwassalna niddubitaw xi ħaġa daqshekk essenzjali għas-salvazzjoni tagħna? Forsi d-dinja moderna, bit-tfittxija tagħha bla waqfien għal provi u evidenzi, għamlitna ninsew il-valur tal-fidi. X'nistgħu nagħmlu biex insaħħu l-fiduċja tagħna f'dawn il-veritajiet u ma naqgħux fit-tentazzjoni tad-dubju? Dan id-dubju, jekk ma jiġix miġġieled, jista' jwassalna nitbiegħdu mis-salvazzjoni li Alla joffri permezz ta' Kristu. Wara kollox, mingħajr fidi fis-sagrifiċċju redentur ta' Ġes, kif nistgħu nittamaw li niksbu l-ħajja eterna? F'dinja fejn in-nies qed ifittxu soluzzjonijiet malajr u toroq alternattivi għal kważi kollox, Ħafna qed ifittxu wkoll toroq differenti għas-salvazzjoni, jemmnu li jistgħu jsibu l-ħajja eterna permezz ta' metodi oħra. Madankollu, l-Iskrittura hija ċara fil-kliem tagħha meta tgħid li hemm triq waħda biss, Ġes Kristu. Huwa stess qal f'Ġwanni 10, 9, Jiena hu l-bieb, min jidħol minni jkun salvat. Illum, huwa komuni li nsibu nies ifittxu l-paċi spiritwali u s-salvazzjoni permezz ta' filosofiji umani, spiritwalitajiet alternattivi jew prattiċi reliġjużi li m'għandhomx lil Kristu fiċ-ċentru. Tista' tgħid li jekk persuna tgħix ħajja morali tajba u tagħmel għemejjel tajbin, dan ikun biżżejjed għas-salvazzjoni? Madankollu, Ġe stess jagħmilha ċara li l-għemejjel tajbin waħedhom ma jistgħux jiggarantixxu s-salvazzjoni. Efesin 2, 8-9 isaħħaħ din l-idea, Għax intom salvi bil-grazzja, bil-fidi, u dan mhux minnkom infuskom, iżda rigal minn Alla, mhux mill-għemejjel, sabiex ħadd ma jiftaħar. F'dawn iż-żminijiet, spiss naraw nies jintilfu fit-tfittxija għal soluzzjonijiet alternattivi. Kotba ta' awtogħajnuna, prattiċi spiritwali moderni u anke twemmin popolari jistgħu jwiegħdu risposti, imma dawn verament jistgħu joffru dak li Kristu biss jista' jagħti? Il-mistoqsija li trid issir hawnhekk hi, għaliex infittxu f'postijiet oħra dak li diġà ġie rivelat b'mod ċar u offrut b'xejn minn ġess? Dan il-punt jistedinna nħarsu b'sinċerità lejn it-twemmin u l-prattiċi tagħna. Jista' jkun li, f'xi mod, Qed nafdaw iżjed f'metodi umani u filosofiji li jgħaddu malajr milli fil-qawwa ta' Kristu li jsalva. Huwa faċli tintilef fil-prova biex issib toroq qosra, imma l-verità hi li m'hemmx isem ieħor li bih nistgħu nkunu salvi, kif jgħid Atti 4 tnax-il, M'hemmx salvazzjoni f'ebda ħaddieħor, għax taħt is-sema m'hemm l-ebda isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih għandna nkunu salvi. Is-salvazzjoni mhix xi ħaġa li nistgħu niksbuha b'merti umani jew billi nemmnu f'idea tvojta. Tista' tiġi biss bil-fidi fi Kristu Ġesu', u kull tentattiv ieħor biex niksbuha minn toroq differenti huwa, fil-fatt, illużjoni. Il-wiċċ b'oħra huwa kkundannat ħafna fl-Iskrittura, u Ġesu' kien partikolarment ċar meta ċanfar il-Fariżej, li, minkejja li kienu jidhru li jgħixu ħajja pjetuża, fil-verità qalbhom kienet 'il bogħod minn Alla. F'Mattew 23:27, u kkumparahom ma' oqbra misbugħa sew, Wajalikom, għalliema tal-Liġi u Fariżej, ipokriti! Intom bħall-oqbra misbugħa, sbieħ minn barra, imma minn ġewwa mimlija għadam mejjet u kull ħaġa mniġġsa. L-ipokrisija spiritwali, jiġifieri l-att li tagħmel ta' bir-ruħek li int xi ħaġa li m'intix, Hija perikoluża għax tqarraq kemm lil oħrajn kif ukoll lilek innifsek. Madankollu, Alla jara l-qlub, u xejn ma hu moħbi minn għajnejh. Huwa possibbli, fil-kuntest tas-soċjetà moderna tagħna, li ħafna minna qed jgħixu bl-istess mod? Kemm-il darba nieħdu sehem f'attivitajiet reliġjużi, nattendu l-knejjes, u minbarra nidherna devoti, imma minn ġewwa nżommu mġiba u ħsibijiet li ma jaqblux mat-twemmin veru? Din il-prattika mhix biss perikoluża, hija triq ċerta li tbegħdek mis-salvazzjoni. Ġesù jwissina dwar dan f'Mattew 7:21, Mhux kull min jgħidli, 'Mulej, Mulej, jidħol fis-saltna tas-smewwiet, imma dak biss li jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet. Ma jagħmilx biżżejjed li wieħed jipprofessa l-fidi b'kelmiet jew juri ħajja reliġjuża superfiċjali, irid ikun hemm awtentiċità. Alla jfittixhom lil dawk li jaduraw fl-ispirtu u fil-verità. kif qal Ġeż lill-mara Samaritana f'Ġwanni 4:24. F'dawn iż-żminijiet, huwa faċli li taqa' fin-nassa li toħloq f'persona reliġjuża, immaġni ta' qdusija li tagħmel pjaċir lil dak li jistennewha s-soċjetà jew il-Knisja, imma fil-verità taħbi qalb li mhix mibdula. U x'jiġri meta ngħixu b'dan il-mod? Nistgħu verament nitqarrqu mal-Mulej? L-ipokrisija tbeegħedna mill-veru għaqda mal-Ħallieq u tqegħedna fuq triq ta' awtosuffiċjenza, fejn nafdaw iżjed fid-dehra minn fil-bidla li biss l-Ispirtu s-Santu jista' jagħmel. Għalhekk, huwa essenzjali li nirriflettu fuq il-motivazzjonijiet tagħna. Qegħdin infittxu relazzjoni vera ma' Alla jew sempliċement inżommu dehra ta' qdusija? It-tweġiba għal din il-mistoqsija tista' tiddeċiedi d-destin etern tagħna, għax Alla ma jridx ubbidjenza superfiċjali, imma qalb sinċiera li verament tħobbu. It-terminu l-apostazija njirreferi għall-abbandun tal-fidi minn dawk li, f'xi punt, kienu laqgħuha. Din hija waħda mill-akbar twisijiet fil-Bibbja, għax titratta nies li esperjenzaw il-verità, madankollu, għażlu li jitilqu minnha. Feb 6, 4 sa 6, Hemm twissija ċara, għal dawk li darba kienu mdawwlin, li daqu d-don tas-smewwiet, saru parteċipanti tal-Ispirtu s-Santu, u daqu l-kelma t-tajba ta' Alla u l-qawwa tas-seklu li ġej, waqgħu. Huwa impossibbli li jerġgħu jiġu ġedda għall-indiema, għax qed jislibu għalihom infushom mill-ġdid lil Iben Alla u jpoġġuh għal mistħija pubblika. X'inhu li jista' jwassal lil xi ħadd biex jitlaq il-fidi wara li jkun għarafha profondament? Fis-soċjetà moderna, hemm diversi raġunijiet li jistgħu jikkontribwixxu għal dan, il-materjaliżmu, it-tfittxija għall-pjaċir, id-diżappunti bl-istituzzjonijiet reliġjużi jew anke t-tbatija personali. Ħafna drabi, dawk li jitilqu jistgħu jħossu li Alla ma laħaqx l-aspettattivi tagħhom jew li l-ħajja Kristjana saret tqila wisq. Iżda l-verità hi li, meta jitbiegħdu minn Kristu, dawn in-nies qed jitbiegħdu mill-unika sors ta' ħajja vera u tama. Il-Bibbja twissi dwar it-tqarriq tad-dnub li jista' jwebbes il-qalb. Feb. 3, Tnax-il-sa-tlettax-il, l-awtur iwissi, Araw, ħuti, li ħadd minnkom ma jkollu qalb ħażina u bla fidi, li titbiegħed mill-Alla ħaj. Għall-kuntrarju, ħeġġu lil xulxin kuljum, waqt li jgħidlu illum, sabiex ħadd minnkom ma jkun imwebbes mit-tqarriq tad-dnub. Ħafna drabi, il-bogħod mill-fidi ma jiġrix b'mod f'daqqa, iżda b'mod gradwali, bħall-erożjoni bil-mod u fis-skiet. Il-persuna tibda tissottovaluta t-talb, il-qari tal-kelma, il-kumpanija ma' Nsara oħra, u mbagħad, meta tirrealizza, tkun diġà 'l bogħod mill-fidi li kienet tipprofessa qabel. Illum, dan il-fenomenu huwa komuni ħafna, ħafna jiġu sedotti minn filosofiji moderni u sekulari li jwiegħdu libertà, imma, fil-fatt, ibegħduhom minn Alla. Madankollu, huwa importanti li nirriflettu, qed nieħdu ħsieb il-fidi tagħna b'serjetà? Qegħdin inżommu għajnejna miftuħa biex ma nħallux ruħna niġu mġarrfa minn kull riħ ta' duttrina kuntrarja jew miċ-ċirkostanzi tal-ħajja? L-appostlu Pawlu, fl-Ewwel Korintin 10, 12, iwissina, Min jaħseb li qiegħed wieqaf, jieħu ħsieb li ma jaqax. Għalhekk, Huwa kruċjali li nibqgħu sodi u nippersistu fil-fidi sal-aħħar, billi nafu li l-apostasija hija riskju reali għal dawk li ma jżommux qalbhom mħeġġa. Fost id-dnubiet imsemmija fil-Bibbja, il-blasfemja kontra l-Ispirtu s-Santu hija l-unika waħda deskritta bħala li ma tistax tinħafi. Dan iqajjem mistoqsija importanti, x'inhi, fil-fatt, il-blasfemja kontra l-Ispirtu s-Santu? F'Mattew tnax-il 31 sa 32, Ġess jgħid, Għalhekk, ngħidilkom, kull dnub u blasfemja jinħafru lill-bnedmin, imma l-blasfemja kontra l-Ispirtu ma tinħafirx. Kull min jgħid kelma kontra Bin il-bniedem jinħafrilu, imma min jitkellem kontra l-Ispirtu s-Santu, ma jinħafirlux, la f'din id-dinja u lanqas fid-dinja li ġejja. Il-gravità ta' dan id-dnub tinsab fil-fatt li l-Ispirtu s-Santu huwa l-aġent permezz tiegħu li n-ndiema u l-fidi jitqanqlu fil-qalb tal-bniedem. Meta persuna tirrifjuta b'mod intenzjonat u persistenti l-ħidma ta' l-Ispirtu, tpoġġi lilha nfisha f'pożizzjoni ta' ribelljoni tant profonda li ma jibqax spazju għall-indiema. Din hija rifjut konxju tal-verità, anki wara li tkun esperjenzatha. Imma x'inhu li jwassal lil xi ħadd biex jasal għal dan il-punt? Fis-soċjetà tal-lum, fejn ħafna għandhom aċċess għall-messaġġ ta' l-Evanġelju, Hemm nies li, anki wara li jagħrfu l-verità, jagħżlu, minħabba t-twebbis tal-qalb, li jirrifjutaw il-ħidma tal-Ispirtu f'ħajjithom. Dawn jistgħu jaraw is-sinjali ta' Alla, jesperjenzaw mumenti ta' grazzja, u xorta waħda, minħabba ribelljoni, jagħżlu li ma jilqgħux. Din l-attitudni tmur lil hinn mid-dubju jew in-nuqqas ta' ftehim, hija att konxju u intenzjonat ta' oppożizzjoni għal dak li qed jagħmel l-Ispirtu s-Santu. Ir-riskju li niffaċċjaw fi żminijietna huwa li nissottovalutaw il-qawwa tal-Ispirtu f'ħajjitna. Meta niċħdu jew niżvijaw il-ħidma tiegħu, kemm minħabba n-nuqqas ta' fidi kif ukoll minħabba nuqqas intenzjonat ta' ubbidjenza, inkunu qed nersqu b'mod perikoluż lejn dak il-limitu li Ġesù wissa dwaru. Il-mistoqsija li rridu nistaqsu lilna nfusna hija, Qegħdin niftħu qalbna għall-ħidma tal-Ispirtu s-Santu f'ħajjitna, jew, b'xi mod, qegħdin inwebbsu qalbna? Li wieħed jibblafema kontra l-Ispirtu s-Santu mhuwiex biss żball temporanju, hija attitudni li tagħlaq il-bieb għall-maħfra, għax l-Ispirtu stess hu dak li jikkonvinċina mid-dnub u jmexxina lejn l-indiema. Mingħajru, it-triq għar-rikonċiljazzjoni ma' Alla tiġi mblukkata. Għalhekk, irridu nkunu attenti biex ma nirrifjutawx il-vuċi tal-Ispirtu, li jmexxina lejn is-salvazzjoni u lejn ħajja sħiħa fi Kristu. Wara kollox, l-akbar periklu jinsab f'li ninjoraw din il-vuċi b'mod persistenti, sakemm qalbna ssir jibsa b'mod irriversibbli. Dan l-aħħar punt huwa l-aktar inkwetanti, għax jittratta d-destin finali ta' dawk li jitilqu din id-dinja mingħajr ma jkunu għamlu deċiżjoni għal Kristu. Il-Bibbja hija ċara meta tgħid li l-opportunità għas-salvazzjoni tingħata waqt li nkunu ħajjin, u li, ladarba jkun inqabeż il-limitu tal-mewt, din iċ-ċans ma tibqax teżisti. Feb. 9:27 huwa miktub, Kif l-bniedem huwa destin li jmut darba biss u wara dan jiġi l-ġudizzju. Din il-verità hija diffiċli, imma meħtieġa biex nifhmu s-serjetà tal-għażla tagħna waqt li nkunu ħajjin. F'dawn iż-żminijiet, ħafna jgħixu bħal donnu l-mewt hija avveniment imbiegħed jew anke irrilevanti. Il-kultura kontemporanja tagħti valur lill-mument preżenti, lill-pjaċir immedjat u lill-kisbiet materjali, ta' spiss tinjora d-destin etern tar-ruħ. Iżda dak li tgħallimna l-Bibbja hu li l-ħajja mhix it-tmiem, hemm ġudizzju u eternità li jistennew lil kull wieħed minna. Id-deċiżjoni li taċċetta jew tirrifjuta lil Ġes Kristu waqt li nkunu ħajjin tiddetermina fejn se nqattgħu dik l-eternità. Dak li jagħmel dan il-punt partikolarment ta' biża' huwa li, għal ħafna, il-mewt tista' tasal b'mod mhux mistenni. L-urġenza li naċċettaw is-salvazzjoni offruta minn Ġes qatt m'għandha tiġi sottovalutata. F'Luqa tnax-il 20, Ġes jirrakkonta l-parabbola tal-għani injorant, li kien jakkumula l-ġid u jgħix għall-preżent, imma lil min kien intqal, Din il-lejl itolbu b'ħajtek, u dak li ħejjejt għal min se jkun hu. Din il-passaġġ tfakkarna fil-fraġilità tal-ħajja u fl-importanza li nkunu lesti. Ħafna nies, sfortunatament, jemmnu li dejjem ikollhom il-ħin biex jirranġaw ħajjithom spiritwali jew li, b'xi mod, ikollhom ċans ieħor wara l-mewt. Imma l-Kelma ta' Alla turina li din l-aspettattiva hija falza. Il-mument biex tagħżel is-salvazzjoni huwa issa. Wara l-mewt ma jkunx hemm aktar opportunità għall-indiema. F'Ġwanni 3:36 aħna mwissija, Min jemmen fl-Iben għandu l-ħajja ta' dejjem, imma min jiċħad lill-Iben ma jarax il-ħajja, iżda l-korla ta' Alla tibqa' fuqu. Għalhekk, dan il-punt jikkonfrontana ma' verità li ma tistax tiġi injorata, jekk għadna ma aċċettajniex lil Kristu, inkunu qed nieħdu riskju li nitilfu s-salvazzjoni għal dejjem. Il-mistoqsija li tibqa' hi, aħna lesti għal dak li se jiġi wara din il-ħajja? Aħna ċerti li, meta tasal is-siegħa tagħna, inkunu għamilna l-għażla t-tajba? L-Irxoxt huwa wieħed mill-avvenimenti l-aktar mistennija mill-Insara, deskritt fil-Bibbja bħala l-mument meta Ġesù jerġa' lura biex jiġbor lil dawk li huma verament tiegħu. F'waħda Tessalonkin l-Erbgħa 16 minn u 17 il, Pawlu jikteb, Għax meta tingħata l-kmand, bil-leħen tal-arkanġlu u t-tromba tal-la tinstema', il-Mulej stess jinżel mis-smewwiet, u l-mejtin fi Kristu l-ewwel iqumu. Wara dan, dawk li jkunu ħajjin jiġu maħtufa magħhom fis-sħab, biex niltaqgħu mal-Mulej fl-arja. Dan huwa avveniment li jġib tama għal dawk li huma sodi fil-fidi, imma jġorr ukoll twissija solenni, dawk biss li huma fidili fi Kristu jiġu meħuda. Imma x'ifisser li tkun fidil fi Kristu? F'dawn iż-żminijiet, fejn id-distrazzjonijiet huma ħafna u l-pressjonijiet tad-dinja ħafna drabi jgħaffġu l-fidi, li tibqa' fidil titlob vigilanza kostanti. F'Mattew 24:42, Ġesì ħeġġiġna, għalhekk, Oqogħdu attenti, għax ma tafux f'liema jum jiġi l-Mulej tagħkom. L-Irxoxt iseħħ b'mod mhux mistenni, u dan għandu jimmotivana biex inkunu lesti ngħixu b'mod li jagħmel ġieħ lis-sejħa li rċevejna. F'dinja fejn il-fidi ħafna drabi titqies bħala xi ħaġa fakultattiva jew sekondarja, ħafna jissottovalutaw l-importanza tat-tħejjija spiritwali. Qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn il-materjaliżmu u t-tfittxija għall-pjaċir immedjat spiss jieħdu post id-devozzjoni lejn Alla. Madankollu, il-Bibbja twissina li, f'jum l-irxoxt, ħafna jitħallew warajhom. F'Mattew 24, 40-41, Ġes qal, Żewġ irġiel ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla warajh. Żewġ nisa jkunu qed jaħdmu fil-mitħna, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Dan l-avveniment mhux biss ikun fenomenu spettakolari, iżda wkoll punt ta' qasma. Dawk li jkunu fi Kristu jittieħdu biex ikunu miegħu, filwaqt li dawk li mhumiex jitħallew biex jiffaċċjaw il-perjodu tat-tribulazzjoni. Din ir-realtà għandha tagħmilna nirriflettu, aħna qegħdin ngħixu fidi ġenwina li tħejjina għal dan il-mument, jew qegħdin inħallu l-inkwiet ta' din id-dinja jnaqqas il-mixja tagħna ma' Alla? L-irxoxt huwa wegħda reali u futura, iżda hija riżervata għal dawk li jibqgħu fidili sal-aħħar. Għalhekk, Il-mistoqsija li għandha tidwi fil-qlub tagħna hija, aħna lesti? Jekk Ġeż kellu jerġa' lura llum, inkunu fost dawk li jittieħdu biex jiltaqgħu miegħu fis-sħab, jew jitħallew warajhom? It-tweġiba għal din il-mistoqsija tiddetermina d-destin etern tagħna. Fid-dawl ta' tant sinjali ta' twissija, li m'għandhomx jiġu injorati, il-verità hi li Alla kontinwament jistieden lilna biex nersqu lejh u nsibu s-salvazzjoni fi Kristu Ġeż. Għandna għalhekk nesaminaw il-qlub tagħna b'umiltà u onestà, infittxu li nidentifikaw kwalunkwe żona fejn għadna mhux kompletament mogħtija għall-grazzja ta' Alla. Għax hu jixtieq li lkoll inkunu magħduda fost dawk fidili li jiġu maħtufa biex igawdu l-preżenza tiegħu għal dejjem. Ħa din il-messaġġ tqanqalna biex nikkultivaw fidi li ma titħarrikx fi Kristu, biex nirrifjutaw kull forma ta' ipokrisija jew ċaħda tal-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, u biex nippersistu sal-aħħar f'din il-mixja ta' salvazzjoni. Ħa jagħtina Alla l-grazzja li nkunu fost dawk li jisimgħu l-vuċi tiegħu fis-sejħa fil-jum il-kbir li ġej. Alla jbierek lilna lkoll. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.